Eċċellenza President ta' Malta, Dottor Louis Galea, għeżież membri ta' l-Akkademja, qraba u ħbieb. Nistgħu ngħidu b'wiċċna minn quddiem li dan il-premju qajjem ħafna interess mhux biss fost l-imsieħba ta' l-Akkademja tal-Malti imma ukoll mal-pubbliku li jkun qed isegwi mill-qrib ġrajjiet li jorbtu u jolqtu lill-ilsien Malti. Bla dubju ta' xejn, parti kbira mis-suċċess li kiseb dan l-unur huwa l-fatt li ingħata l-appoġġ sħiħ mill-ogħla awtorità ta' pajjiżna hekk li l-investitura qed issir taħt il-patroċinju distint tal-Eċċellenza Tagħha l-President ta' Malta fid-Dar Uffiċjali tagħha. Hija tassew ħaġa xierqa li aħna bħala Maltin nieħdu ħsieb infakkru u niċċelebraw lil dawk kollha li ħadmu b'risq l-identità tagħna. Min b'mod u min b'ieħor imma fuq kollox dawk li jaħdmu fis-sikta ta' darhom, midfunin qalb il-kotba, mitlufin fir-riċerka biex dejjem jikxfulna s-seħer ta' lsienna u għeruqna. Fl-imgħoddi mhux l-ewwel darba li nsejna nagħmlu l-kontijiet tagħna ma' dawk il-patrijotti li ħadmu u stinkaw għal ġensna. U kien biss bis-saħħa ta' dawk il-ftit tgħoddhom fuq is-swaba' ta' id waħda illi żammew il-fjamma taqbad u d-dawl għaddewh lil ta' warajhom biex illum għandna mhux biss il-monumenti ta' dawn il-qalbiena illi fi żmienhom nieshom ma fehmuhomx Imma għandna wkoll il-kotba tagħhom u riċerka ma taqta' xejn fuq ħidmiethom. Ix-xewqa tagħna għaldaqstent tibqa' li fl-erbatax ta' Novembru ta' kull sena, Jum l-Akkademja tal-Malti, tingħata l-midalja tad-deheb Ġieħ l-Akkademja tal-Malti lil min ikun iddistingwa ruħu b'ħidmietu għall-iżvilupp tal-ilsien Malti u l-letteratura Maltija. Ħidma li tkun għaddiet mill-għarbiel taż-żmien tat il-frott u li minnha pajjiżna jkun stagħna bil-saħħa tar-rieda u l-impenn sħiħ tiegħu u forsi anke kontra l-kurrent ta' żmienu. Kif tafu, is-sena li għaddiet onorajna lill-Professur Oliver Friggieri b'dan il-ġieħ tant mistħoqq għall-ħidma li wettaq tul ħajtu kollha b'sagrifiċċju b'imħabba, b'żelu għal art twelidu. Erbat ijiem ilu stajna mill-ġdid naraw b'għajnejna u nisimgħu b'widnejna l-ġmiel ta' lsienna f'idejn dan l-imgħallem kbir tal-kelma Maltija waqt l-Oratorju Pawlu ta' Malta fl-okkażjoni tal-1950 anniversarju mill-martirju ta' San Pawl. Bħal dejjem il-poplu ġie bi ħġaru biex jerġa' jisma' l-versi kif jaf isensihom Oliver Friggieri imlewna bil-mużika ta' Maestro Charles Camilleri. Il-Katidral tal-Imdina kien mimli daqs bajda, kulħadd imsaħħar jisma' l-Orkestra Filarmonika ta' Malta teżegwixxi l-oratorju li instema' għall-ewwel darba 32 sena ilu. Nittamaw li b'okkażjoni bħal din inkunu qed inħallsu xi ftit mid-dejn illi għandna magħkom, intom li taħdmu fis-skiet u tterrqu fejn ħaddieħor aktarx li qatt ma joħlom li se jirfes f'ħajtu kollha. Huwa ġest ċkejken li nittamaw li jsarraf mhux biss bħala radd ta' ħajr għall-ħidma li l-persuna tkun għamlet fl-għexieren ta' ħajjitha, imma jiswa wkoll biex jagħmel kuraġġ liż-żgħażagħ tagħna biex jissuktaw fl-istudju tagħhom, b'mod speċjali dawk li qed jinvestu ħinhom fil-kultura ta' ġensna, f'ilsienna u fil-letteratura li llum nistgħu niftaħru li għandna u nkunu kburin biha. Kif fissirna s-sena li għaddiet, nerġgħu ntennu kliemna. Aħna llum nemmnu li l-ħsieb ta' missirijietna twettaq bis-sħiħ imma jidhrilna li għad fadal ħafna xi jsir biex il-ħolma li ħolom Vassalli tixxettel fil-qlub tal-Maltin kollha u twarrad tabilħaqq fl-imħuħ ta' wliedna. Għaldaqstant nemmnu bis-sħiħ li l-premju ta' din is-sena se jkun qed jagħti sinjal ieħor ta' apprezzament u fiduċja sħiħa lil dawk li taw sehemhom biex Vassalli mhux biss ma jintesiex imma fuq kollox jingħata widen. Jalla dak id-dawl li tkebbes f'missier l-ilsien Malti jkompli jdawwalna biex ġensna jibqa' jħabbrek u jgħożż dan il-wirt tant għażiż li kif Jgħid il-poeta bih aħna Maltin sewwa. Eċċellenza, għeżież mistednin. F'dawn il-ftit minuti li ġejjin se nkunu qed nagħtu ħarsa lejn il-ħidma li għamlet l-Akkademja tal-Malti matul dawn l-aħħar snin. Sa mit-twaqqif tagħha 90 sena ilu, l-Akkademja tal-Malti bdiet toħroġ rivista speċjalizzata fuq ilsienna. L-eqdem waħda f'pajjiżna li baqgħet toħroġ sena wara sena. Tul is-snin sar żvilupp kbir fiha. Illum hija imfittxija ħafna mir-riċerkaturi u l-istudjużi tal-lingwistika u l-letteratura Maltija u hija mistennija minn kittieba stabbiliti u oħrajn ġodda li jkunu riedu jippubblikaw ix-xogħlijiet letterarji oriġinali tagħhom fiha. Barra r-rivista Il-Malti, l-Akkademja tippubblika minn żmien għal żmien ħarġiet speċjali. Hekk għamlet biż-żewġ kotba li ħarġet fuq il-poetessa Doreen Micallef, wieħed bil-poeżiji kollha tagħha u l-ieħor bi studji fuqha, frott konferenza li saret f'ġieħha f'għeluq l-għaxar snin minn mewtha. Hekk ġara wkoll Hekk ġara wkoll ftit snin ilu fuq ir-riċerkatur Minsi Ġużè Gatt. Fiż-żmien li ġej, l-Akkademja se tkun qed tippubblika wkoll ktieb b'aktar minn 20 studji ġdid fuq Vassalli, frott żewġ konferenzi akkademiċi li għamlet dan l-aħħar biex tfakkar il-250 anniversarju minn twelidu. L-Akkademja ma toħroġx il-pubblikazzjonijiet hi biss, imma fejn tista' tgħin lill-kittieba u studjużi tal-Malti fit-tnedijiet ta' xogħlijiet ġodda importanti fuq ilsienna. Hekk għamlet, ngħidu aħna, mal-Maestro Domnic Galea, meta ħareġ CDs b'poeżiji mmużikati ta' wħud mill-aqwa poeti Maltin ta' żmienna. Hekk għamlet ukoll bl-aħħar ktieb fuq Vassalli li ħareġ il-Monsinjur Lawrenz Cachia. Ta' min isemmi li dakinhar ukoll l-Akkademja ppreżentat il-prospett għall-Assoċjazzjoni tal-Lexicon ta' Vassalli li ħallset ir-restawr tiegħu. Ftit snin qabel l-Akkademja kienet ħallset ukoll ir-restawr tal-Kantilena, l-ewwel poeżija bil-Malti li nkitbet ħames mitt sena ilu. L-Akkademja tal-Malti illum imsieħba mal-European Writers Congress, kompliet torganizza numru ta' attivitajiet, uħud biex jippromwovu l-Malti u oħrajn biex ifandnu l-istudju fuqu. Fost dawn insibu, sensiela ta' programmi radjufoniċi bil-parteċipazzjoni ta' 'il fuq minn 50 awtur, iċ-ċelebrazzjonijiet kull sena ta' Jum Dun Karm, attivitajiet edukattivi bħal dik meta laqgħet studenti tas-sekondarja ma' erba' kittieba Maltin waqt il-Festival tal-Ktieb, u aktar taħdidiet akkademiċi fosthom tnejn fuq De Soldanis, oħra fuq l-Assedju l-Kbir mill-perspettiva tal-kittieba Maltin, żewġ taħdidiet fuq il-Kantilena f'għeluq il-ħamsin sena mis-sejba tagħha, serata f'għeluq il-ħamsin sena mill-Moviment Qawmien Letterarju, u seminar ftit ġimgħat ilu fuq is-sessiżmu fil-lingwa Maltija. Sikwit għal dawn l-attivitajiet l-Akkademja ssieħbet ma' entitajiet oħrajn bħalma huma l-Heritage Malta, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, l-Università u l-Uffiċċju tal-President ta' Malta. L-Akkademja tal-Malti bħalissa għaddejja bi proġetti sbieħ oħrajn fuq ilsienna. Ma nistgħux insemmuhom kollha hawnhekk. Imma ma jistax jonqos li ladarba llejla ninsabu fil-Palazz tal-President Insemmu t-twaqqif ftit xhur ilu tal-Librerija tal-Malti f'dan l-istess palazz, imsemmija għall-mibki President tar-Repubblika, il-poeta Anton Buttigieg. Il-ħidma tal-Akkademja dejjem għaddejja, mhux biss, kif rajna fl-organizzazzjoni ta' proġetti li jinvolvu ħafna nies, imma wkoll fid-diskussjoni attiva fuq il-ġejjieni ta' lsienna u fuq kollox, fit-tħeġġiġ tagħha lill-Istat biex jagħmel aktar ħalli jassigura li l-Malti jibqa' ħaj u b'saħħtu fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Nixtiequ ntemmu din it-taħdita tagħna billi nsellmu l-memorji ta' tliet ħaddiema ħabrieka tal-Malti, ix-xandara Susan Mulvaney, li flimkien magħha xandarna sensiela ta' programmi tal-Malti, il-poeta Mario Bezzina u r-riċerkatur Karmenu Bonavia, membru anzjan tal-Akkademja li għamel snin twal jirriċerka fuq Vassalli. Barra minn hekk, f'isem il-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti u l-imseħbin tagħha, nixtiequ nroddu ħajr minn qalbna lill-membri li jsibu l-ħin jaħdmu b'mod volontarju fil-Kunsilli tal-Akkademja tal-Malti, u b'mod speċjali lis-Sur Joe Borg. Grazzi.

Illum iltqajna hawn biex nagħtu premju. Xi wħud jistgħu forsi jsaqsu għala għandhom jingħataw il-premjijiet. Fl-istampa barranija kemm-il darba qrajt artikli f'rivisti letterarji u anki f'gazzetti ta' ċerta portata li l-kunċett innifsu ta' premjazzjoni huwa diskutibbli, jekk mhux addirittura barra mil-loku. Kien hemm, per eżempju, min sejjaħ il-ħaġa kunċett elitist. Richard Flanagan, kritiku Awstraljan, saħansitra qal li l-prassi tirrifletti mentalità Borgiża. Issa, jekk l-Akkademja qed tippremja nies li fl-opinjoni tagħha ħaqqhom jiġu rikonoxxuti, ifisser li ma taqbilx ma' dawn il-pożizzjonijiet insejħilhom jien estremi. L-Akkademja mhijiex xirka politika. M'għandhiex aġendi ideoloġiċi, la fil-beraħ u wisq inqas fil-magħluq. L-Akkademja hija interessata biss fil-promozzjoni u l-kultivazzjoni tal-ilsien Malti u l-letteratura Maltija. L-Akkademja b'mod trasparenti u miftuħ għandha mekkaniżmu serju li wassal għall-għażla ta' persuna li b'mod jew ieħor tat kontribut siewi, anzi ngħid jiena imprezzabbli, fil-kamp tal-Malti. L-Akkademja temmen li min ħadem għandu jiġi apprezzat, onorat u allura ippremjat. Għalhekk jeżisti l-Premju Ġieħ l-Akkademja. Issa qabel ma nħabbru r-rebbieħ, Nixtieq ngħidilkom xi ħaġa żgħira fuq din il-proċedura li semmejt, dil-proċedura li jiena sejħejtilha serja u trasparenti. L-Akkademja tagħti ċans lill-membri tagħha biex jissottomettu n-nominazzjonijiet biex minnhom aħna nkunu nafu lil min jixtiequ li jingħata dan il-premju. Imbagħad l-istess Akkademja taħtar kumitat ta' tlieta min-nies li, iggwidati Minn dawn in-nominazzjonijiet jaslu biex jagħżlu r-rebbieħ. Fil-fatt, nixtieq hawn issa nixtieq nistieden ħdejja ż-żewġ membri l-oħra li kienu miegħi fil-kumitat għax il-kumitat jikkonsisti minni bħala President attwali tal-Akkademja tal-Malti imma miegħi fil-kumitat kelli lill-Professur Joe Friggieri, Jekk qiegħed hawn nitolbu jitla' ħdejja. Il-Professur Joe Friggieri huwa l-President attwali tal-Kunsill tal-Ilsien Malti, kif ukoll lil Dr. Bernard Micallef, qed nara hawnhekk, li huwa bħalissa l-Kap tad-Dipartiment tal-Malti fi ħdan l-Università ta' Malta. Bernard jekk jogħġbok. Il-Professur Friggieri naħseb li ma ġiex. Ok, ma ġara xejn. Eh, bi pjaċir kbir eh, inħabbar li r-rebbieħ ta' din is-sena tal-midalja ġie l-Akkademja huwa Monsinjur Lawrenz Cachia. Bix-xieraq, qabel ma ssir l-investitura, se ngħid xi ħaġa fuq il-karriera u l-kurrikulu tiegħu biex għax hekk jidhirli li għandu jsir fiċ-ċirkostanza, u biex nagħti anki ħjiel bijografiku kif inhu neċessarju. Monsinjur Lawrenz Cachia twieled Ħaż-Żebbuġ fl-1932. Huwa rċieva l-edukazzjoni tiegħu fil-Liceo tal-Ħamrun u anki tal-Belt u aktar tard fl-Università ta' Malta, minn fejn kiseb il-Liċenzjat fit-Teoloġija.

Kariga li baqa' jżomm għal 22 sena sħaħ, sewwasew sas-sena 2006. Fl-1994 ingħata t-titlu ta' Monsinjur bħala membru tal-Kapitlu tal-Katidral. Illum huwa rtirat fid-Dar tal-Kleru fejn daħal sittax-il sena ilu. Bħala President tas-Soċjetà Christus Rex, Monsinjur Cachia kien wieħed mill-fundaturi tar-rivista Pastor, u għal bosta żmien serva fil-bord editorjali tiegħu. Is-sehem tiegħu f'din ir-rivista ħeġġitu jidħol aktar fil-fond fl-istudji teoloġiċi. B'neċessità, jkolli ngħid. Ta sehmu wkoll fil-qasam tax-xandir. Fil-fatt, kien involut f'diversi serje ta' programmi reliġjużi fuq Radju Malta u wara anki fuq l-RTK. Wara li rriżenja minn Arċipriet ta' Ħaż-Żebbuġ, daħal fil-Fraternità ta' Charles de Foucauld u beda jieħu ħsieb ir-rivista tal-istess fraternità. Tajjeb ukoll ngħidu li fl-1996, Il-Gvern Malti onora lil Monsinjur Cachia bħala ħatru fil-fatt membru tal-Ordni tal-Mertu għax-xogħol li huwa wettaq b'risq l-ilsien Malti. Issa kif xieraq nitkellmu fuq il-ħidma sfiqa ta' Monsinjur Cachia fil-kamp lingwistiku u letterarju. Ma setax jonqos li bħala Żebbuġi Jinteressa ruħu fil-ħajja u x-xogħol ta' Dun Karm Psaila u Mikiel Anton Vassalli. Żebbuġin bħalu wara kollox. Fuq il-poeta nazzjonali ħareġ tliet kotba. Dun Karm, il-poeta nazzjonali, antoloġija kkummentata, 1999. Dun Karm, il-ħajja tal-poeta nazzjonali, 2011. u anke Dun Karm bħala qassis, 2013. Anke fuq Vassalli ħareġ tliet kotba. Dawk kienu Michel Anton Vassalli Ħajtu fil-qosor, 1988, Traduzzjoni ta' Il-Grammatica Melitensis ta' Michel Anton Vassalli, 1996, u kif rajtu anki fil-preżentazzjoni ta' qabli, edizzjoni tal-Lexicon jew Dizzjunarju Malti Latin-Taljan, dan ħareġ appunt is-sena l-oħra fl-2016. Studji oħra li jmissu b'xi mod jew ieħor mal-ilsien Malti jinkludu Il-Verb fil-Malti, Studju dwar il-Forom, 1984, Grammatika Ġdida tal-Malti, 1994, L-Ilsien Malti, Il-Bieraħ u Llum, 1994, ukoll, Edizzjoni tal-Ewwel Dizzjunarju Malti tal-Kavallier Tesan, 1999, Ħabbew l-Ilsien Malti, fis-sena 2000, u anki l-ktieb Ilsna Semitiċi li ħareġ ftit wara. Kif wieħed jista' jobsor, Monsinjur Cachia tana wkoll diversi kotba oħra ta' natura reliġjuża. Dawn jinkludu Missirijiet il-Knisja, 1997, Il-Bibbja bħala Letteratura, 2001, u L-Istorja tal-Kotba Mqaddsa Maqlubin għall-Malti, 2013. Ta' min jgħid ukoll li fl-1991 kien ittraduċa il-Kantiku Spiritwali ta' San Ġwann tas-Salib. Meta morna narawh fid-Dar tal-Kleru qalilna li l-aħħar xogħol tiegħu huwa Il-Konċilji Ekumeniċi li huwa pubblikazzjoni ta' din is-sena stess. Fid-dawl ta' dan kollu li għedna, jidhirli li l-għażla ta' Monsinjur Cachia bħala r-reċevitur tal-Midalja Ġieħ l-Akkademja għal din is-sena kienet waħda għaqlija u mistħoqqa. Aktar qabel semmejt il-ktieb Ħabbew lil Sim Malti, wieħed mill-kotba tiegħu, u appuntu, Jidhirli li Monsinjur Cachia se jirċievi dan il-premju għax tassew ħabb u għadu jħobb l-ilsien Malti. U l-mertu tiegħu ikolli ngħid ikompli jikber għax tul dawn is-snin kollha, Monsinjur Cachia ħadem b'umiltà kbira, mingħajr daqq ta' trombi u mingħajr qatt ma ħalla l-vanaglorja tagħmih. Għalhekk, f'isem l-Akkademja, nifraħlu. Proset Dun Lawrenz. Issa nistieden lill-Eċċellenza Tagħha biex tagħmel l-investidura. Bernard, jekk trid terġa' titla'. kelmtejn żgħar l-ewwel netta ringrazzjament. Eċċellenza, Sinjura President ta' Malta, Sinjuri, minn qiegħ qalbi nixtieq niżżigħ ħajr lill-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti u lill-membri tal-ġurija u lil dawk li ħadu sehem f'dina l-għażla tiegħi għal dana l-ġieħ kbir tal-Akkademja tal-Malti. Nirringrazzja lill-Eċċellenza tagħha, il-President ta' Malta li laqgħetna hawnhekk fid-dar tagħha u li aċċettat li tmexxi dina ċ-ċerimonja. F'din l-okkażjoni ma nistax ma niftakarx f'dawk kollha li fetħu t-triq għall-istudju u għall-kitba tal-ilsien Malti. Nibda minn De Soldanis u Vassalli u nasal sa dawk il-Qalbenin illi bħal-lum sewwa f'din il-ġurnata 97 sena ilu ingħaqdu flimkien u taw bidu għall-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti illi mbagħad bdiet tissejjaħ l-Akkademja tal-Malti. Ħamsin sena ilu, aħna waqqafna l-moviment Qawmien Letterarju. U minn dak iż-żmien 'l hawn rajna ħafna frott bnin ta' kitba letterarja bil-Malti. Rajna wkoll żvilupp f'dan iż-żmien tal-lingwistika Maltija. Iżda dan kollu ma għandux jaqtagħna mill-għeruq tagħna. Għalhekk inħeġġeġ lill-membri kollha tal-Akkademja u lill-poplu Malti kollu kemm hu sabiex, jekk Alla jrid, tliet snin oħra niċċelebraw kif jixraq l-ewwel ċentinarju tal-Akkademja tal-Malti. Jalla ikunu Festi sbieħ imma fuq kollox ikomplu jsaħħu l-imħabba tagħna u tal-Maltin lejn dan l-ilsien għażiż tagħna. Grazzi ħafna.

Grazzi lil Monsinjur Lawrenz Cachia. X'idea tajba kienet li ġiet lill-Akkademja li kull sena tinġabar biex kif jixraq tippremja lil min tul ħajtu kollha kien tant iddedikat biex jara ilsien artu miġjub u indukrat. Jien ngħid li wara kollox ilsienna xxurtjat. Għax wara tant sfortuni għadu maħbub u stmat. U jekk iva huma ħafna il-Maltin li jixħduh, wisq iktar il-qalbiena li dlonk jiddefenduh. Illejla l-Akkademja, minn fost tant nies għaqlin, għażlet lil dan ir-raġel li għal bosta snin ħadem għall-ġid tal-Malti, ħadem fil-kwiet, fid-dell. U qed tpoġġih quddiemna ħa jkun bħala mudell. U naħseb li lkoll taqblu, ma nkunx qiegħed niżbalja jekk ngħid li ħadd daqsu ma ħaqqu dil-midalja. Kelmtejn talbuni nagħmel biex lilu nagħti qima. U kif diġà ndunajtu, qed nagħmel dan bir-rima. Jekk ħabib b'ismu ssejjaħlu, ma tnaqqaslu l-ebda pens. Għalhekk se ninsa t-titli u nsejjaħlu Lawrenz. Lawrenz raġel bil-għaqal. Lawrenz ibbilanċjat. Bennej għaqli ta' lsienna. Għalliem iddedikat. Lawrenz raġel żebbuġi. Nisel in-nies dehnin. Jien u hu, għalkemm jien nofsi, it-tnejn minnhom ġejjin, u kemm aħna kburin! Lawrenz ħabib ta' veru. Fil-hemm appoġġ jagħtik. Fil-kwiet minn wara darek waħdu jixhed għalik. Nixtieq li dan ir-raġel li tant ħadem fil-kwiet illum jippermettilna li ntuh tliet tifħiriet. U attenti, kull tifħira għalina tkun tagħlima li minnha nieħdu aħna u ntuh din it-tislima. Tal-ewwel, li f'żgħożitu, fost tant prospetti sbieħ, minn tant karrieri jlellxu, hu għażel l-iktar sħiħ. U fuq kull xogħol ieħor li kien għalih għażiż, għażel li jaqdi l-ajru, għażel li jsir qassis. Għażla li baqa' jgħożżha fix-xogħol ta' Arċipriet u Monsinjur imma għażla li lilu żgur li swiet għax għaliha kellu jwarrab tant ħolm u tant ġibdiet. U hawn hi t-tieni tifħira, li fis-sahriet xitwin, wara li qeda dmiru lejn Alla u l-bnedmin, Lawrenz ma kienx jintefa' f'xi xogħol li jqalla' l-flus, Imma bil-kotba ndawwar jinbidel fi studjuż. Studjuż li jħobb ilsienna bit-telfa ta' namrat, imma f'din it-telfa tiegħu jaf jibqa' bbilanċjat. U meta kien imdawwar bil-ġlied u bit-tpeċliq, hu żamm il-pass tal-għaqal u bih urina t-triq. U jien kultant nistagħġeb kif bla ma ħa unuri lil dan l-ilsien tant żejnu daqs l-aqwa professuri. Daħal fil-ġrajja mbiegħda tal-ilsna s-semin biex juri mnejn hu mnissel l-ilsien tagħna l-Maltin. Għalih studja anke l-Għarbi u xi djaletti tiegħu u mar ukoll ifittex lil min kien tħabbeb miegħu. Kaxaru, Wuzzinu, Soldanis jew Vassalli kakija kollha darhom bi kwietu l-ħadd ma jħalli. Meta l-Maltin kien darhom dar fuq il-barranin. L-imsieken kull ma għamlu ħabbu lsien il-Maltin. Badger, Schlienz, Bonelli, Stumme u Brockelmann, Dessulavi u Sutcliffe f'min baqa' jaqbad dan? Anke l-Vassalli qaleb? Fil-Malti mil-Latin. U l-Desoldanis xebgħu għax-xallu x-waħda din. F'bosta kitbiet imxerrda fil-kotba u fil-ġurnali tana studji fuq ħafna punti grammatikali, li mbagħad ġabarhom kollha biex ikunulna gwida f'opra illi sejħilha bl-isem Grammatka Ġdida. Mogħnija b'bosta noti u osservazzjoni friska, donnu li ried jgħidilna li xeba' bl-istess diska. Membru tal-Akkademja li ħadem bla tifħir, u ftit għadhom jiftakru kemm sewa fit-twegħir. Imma t-tielet tifħira tgħaqqad lil ta' qabilha, għax din il-ħidma kollha Lawrenz kien qed jagħmilha u la għall-ġieħ u l-glorja U la għall-qligħ tal-flus. Bogħod minnu li jistagħna jew illi jsir famuż. Fi ħsiebu kellu dejjem minn dak li rċieva hu jgħaddi kemm jista' l-ajru. Din hi l-isbaħ virtù. Ma' Almin kellu tnejn sodi li bihom qatt ma jfalli, fis-sema kellu l-Kristu u fl-art lill-kbir vassalli. Lill-poplu tagħna sajjem ngħewwillu kotba ħfief, juruh il-ġid li għandu, jgħallmuh ma jkunx tellief. Fost dawn hemm bosta artikli li ħarġu qajla qajla u l-ħajja ta' Vassalli u dik ta' Dun Karm Psaila. Lawrenz ħadem bil-bosta, fis-skiet u bl-umiltà. Jalla kull wieħed minna jifhem dil-verità. Lawrenz mhux bħal tsunami jħallina lkoll mgħarrqin, l-effett tat-tagħlim tiegħu bħarxiex fil-jiem xitwin. Irxiex li għadu sejjer u aħna għadna għatxanin, Lawrenz, kompli niddina b'tant xogħlijiet dehebin. Grazzi tal-ħidma tiegħek. Grazzi ta' tant għerf bnin. Kif qatt nistgħu nroddulek, iħallsek il-Bambin.

Sellem lil kulħadd. Ma nistax infisser kemm inħossni onorata u priviliġġjata kull meta l-Akkademja tal-Malti tagħżel biex ittella' xi lejla jew avveniment bħal tal-lum ġewwa wieħed mill-palazzi, fejn fil-fatt huwa xieraq li l-Akkademja tal-Malti tfakkar u ttella' biex inkomplu nagħrfu U nifirħu u kultant ukoll nemozzjonaw ruħna b'dal-kobor tal-ilsien tagħna. Illum hu avveniment annwali li l-Akkademja għoġobha ttella' ġewwa t-tieni dar tagħha għax illum jiena San Anton, il-Palazz ta' San Anton inqisu bħala t-tieni dar tal-Akkademja minħabba li fil-fatt għandha s-sede fil-librerija ta' dan il-palazz. Librerija li jiena nħossni ħafna kburija biha għax inħoss li ġibna r-ruħ ġol-Palazz San Anton imma aktar minn hekk ukoll ġibna lill-Akkademja tal-Malti proprju bħala l-kuratur ta' din il-librerija li nittama tkompli timtela' bil-kotba ħalli tkun tassew librerija fejn nagħtu ġieħ l-ilsien tagħna, fejn napprezzaw il-kittieba tagħna, fejn nuru l-kapaċità ta' ġensna. U proprju dan Monsinjur Lawrenz Gatt Irrid ngħidlek grazzi f'isem il-poplu Malti u Għawdxi tal-ġid kbir li għamilt lil ġensna b'kitbietek, ta' dan l-għarfien, ta' dal-kobor ta' tal-ħarsien tagħna uniku fid-dinja, ta' dil-gżira daqs naqra f'nofs il-Mediterran li ħafna drabi fuq il-mapep laqqas biss tidher imma għandha dan l-ilsien li Jgħaxxaqna, li jimlielna qalbna b'sens ta' ferħ, imma aktar minn hekk, li jagħtina din l-identità unika. U rrid nagħtik ħajr, għaliex kittieba bħalek, bla dubju ta' xejn, il-ġid li għamiltu lil ġensna huwa kbir wisq, jiġifieri l-midalja tad-deheb tal-Akkademja huwa biss storija żgħira ta' dak il-kobor li inti wettaqt. U allura Dottor Cassar, nittama li Dak li għedtilna fil-bidu li tal-premju u d-dilemmiet li hawn jekk għandniex nagħtu premju jew le, jiena naqbel ma' dawk li għandna, iva, nagħtu rikonoxximent, nagħrfu lil dawk fostna li jkunu għamlu tant ġid u speċjalment li jkomplu jfakkru u jżommu ħaj l-identità ta' pajjiżna. Il-lingwa tagħna tiddistingwina. Il-lingwa tagħna hemm min jgħid Għax ma ssibx il-kelma, għax ma fqira fil-vokabularju, ma mhu veru xejn. Probabbilment huma dawk li jagħżlu li jfittxu t-triq il-qasira flok jgħarblu ħalli jsibu l-kobor u l-ġid ta' din l-identità li l-lingwa tagħna li tagħti lil ġensna. Grazzi ħafna Monsinjur Lawrenz Gatt, grazzi ħafna l-Akkademja Kakija, qed ngħidlu Gatt, skużani. Skużani. Monsinjur Lawrence Gatt, Kakija. Monsinjur Gatt qed niftakar Lewis. Monsinjur Lawrence Kakija. Grazzi ħafna ta' dal-ġid kbir li għamilt li għamiltilna ġid li ma ħajintilef qatt. Nirringrazzjak.